Tajjeb, li spiċċaw fit-triq mhux tort tagħhom, għandhom jsibu ruħhom f'sitwazzjoni, min isibilhom fejn joqogħdu immedjat, mhux tgħidlix il-ġimgħa d-dieħla, immedjat. Jekk dan m'għandux kapaċi, miskin m'għandux la biex iqabbad avukat u lanqas biex iqabbad perit, x'jiġri minnu? Allura mela x'għandna nagħmlu? Għandna nedukaw in-nies l-ewwel, għandna nedukaw in-nies u ngħidulhom x'iridu jagħmlu. Dik is-sinjura qalet kienet ilha xhur tgħid nieżel minn hemm u nieżel. Mela għandna nagħmlu kampanja fejn aħna ngħidu isma', Jekk inti tħoss li għandek bżonn għax inti għandek ir-riskju ta' xi ħaġa, mela inti għandek dan in-numru, issa ħa ngħidlek. Ħa nsaqsi lil Robert issa fuq x'jistgħu jagħmlu. Mela, dan in-numru ma' minuta għax numru. Mela. Għax din smajniha ħafna li ma jirrispondux pereżempju. Jew inkella jibgħatek għand xi ħadd u mbagħad fl-aħħar jgħidlek qabbad avukat. Imbagħad tgħidilha imma hu paċenzja għidli min int u tgħidlek Mary. Imma Mary min int? U mbagħad forsi jekk li jkun jibda jiċċaqlaq u forsi jibda jċaqalqek l-hemm u l-hemm. Ġifieri imma di trid tkun ħaġa serjissima u in place biex in-nies iħossuhom protetti u jekk jiġri. Imma ħana Andrej, għax inti jisek twaħħal kollox f'daq ta' isu kollu da' kollu. Jena mux jten ħaġa. Mux Sandro personalment għet mwaħħal. Jirrapprezenta. Ġifieri, hawnhekk, ejja, jiena mhux issa qed nitkellem dwar individwu u dak l-iżviluppatur partikulari jew l-ieħor, qed nara strutturalment is-sistema kif inhi hawn Malta. Għaliex m'hawnx infurzar? Għaliex, eżempju, ħaġa importanti, mil-lum għall-għada bdilna l-policies tal-ippjanar hawn Malta li wasslu għal mewġa ta' applikazzjonijiet għall-iżvilupp. Dawn biex jiġu akkomodati l-iżviluppaturi iktar minn xejn. Mela l-ewwel bdilna l-policies. L-Awtorità tal-Ippjanar qed toħros permessi bl-addoċċ mingħajr ma rajna minn qabel li hemm l-istrutturi in place, awtoritajiet, ir-regoli li jistgħu jifilħu għal dan kollu, int ma jistax ikun għandek Malta saret sit wieħed enormi ta' kostruzzjoni u mbagħad m'għandekx la għandhom kapaċità għall-infurzar li qed kienet l-afterthought. It was an afterthought. Ħa ngħidlek issa jiena Il Sandro naħseb għandu jkun onest, għandu jkun onest. Huwa qed jirrappreżenta il-qligħ, le. Sandro, jiena mhux qed nitkellem dwarek personalment, imma imma sa xahar ilu, mhux sa xahar ilu, sa l-Erbgħa li għadda, kemm inti u kemm l-Avukat Perit Musumeci kontu fuq l-istazzjon nazzjonali qed tgħidu li isma' l-affarijiet mhux daqshekk żiena ta' as a whole, okay, ta' daw accidents. Jiġifieri, u mbagħad forsi iva forsi nbiddlu xi ħaġa hemm l-hemm u l-hawn. Issa, issa wara li ġara l-Ħamis, wara li ġara l-Ħamis, f'daqqa waħda jiena ħa ngħid ħaġa. Ara waħda di, ara waħda di, sena ilu, sena ilu, għax imbagħad ikun hemm ħafna ngħidulhom PR stunts. Jiġifieri nagħmlu l-affarijiet biex ta' parsi qegħdin jiġu indirizzati l-bżat li għandhom in-nies. Sena ilu għedtu li f'sitt ġimgħat ħa dduru s-siti ta' kostruzzjoni kollha hawn Malta, hemm int ukoll fir-ritratt. Hemm int ukoll fir-ritratt. Għedtu li ħa dduru s-siti ta' kostruzzjoni kollha hawn Malta biex taraw u mhix mar-regola. Saret din? Mela le. U mbagħad ġara. Mela kif, mela kif minn dik is-sena 'l hawn rajna, minn dik is-sena 'l hawn mhux biss ikkrolla l-bini, mietu, mietu sitt, ħaddiema sitta ta' f'sena u nofs mietu sitt ħaddiema f'siti tal Okej, issa ħaj wieġbek.
Jiġifieri għax imbagħad faċli meta in-nies ikunu rrabjati. Okej, Andrea, all right, għamiltu l-argument, Andrea. Għamiltu. Iva, Andrea, għamilt l-argument. Fil-prattika ma sarux l-affarijiet, ma sarux. Sandro, ħaj wieġbek.
Mela,
aħna dejjem nieħdu l-inizjattivi Nitkellmu mal-awtoritajiet għax aħna m'aħniex awtorità, aħna nirrappreżentaw sezzjoni ta' nies li jridu jidħlu fl-għaqda. Per eżempju l-każ tal-bieraħ, id-developer li s-sinjura sofrew dak l-inċident, mhuwiex membru tagħna u meta approċċajnieh ftit snin ilu, meta konna qegħdin nirċievu diġà ċertu complaints m'għand l-istess żviluppatur, ma kienx interessat jidħol fl-association, jien m'iniex awtorità ma nistax inġagħlu jagħmel affarijiet li ma jridx jagħmilhom, huma l-awtoritajiet li jridu jagħmlu. U għaliex mhux qed jagħmluhom imma? Issa jekk tista' tagħtini ċans. Le le qed insaqsik, għaliex taħseb li mhux qed jagħmluhom? Dak isaqsi lill-awtoritajiet mhux lili. Imma dak imma huma marbutin iż-żewġ affarijiet. Mela tkellem waħdek Andrea. Għalfejn, diskuti.
Jiena dejjem nipprova. Nagħmel bħalek nosserva pereżempju meta nqala' l-inċident tal-mellieħa, ma rajtekx hemmhekk b'kumbinazzjoni, imma jiena mort fuq il-post. Għax inkwetajt, mort fuq il-post, tlajt il-mellieħa fis-sitta u kwart ta' filgħodu, kellimt, le mhux hekk.
Inkwetqajt li r-rabja tan-nies kontrikom qed tikber. Inkwetqajt li r-rabja tan-nies kontra tagħkom qed tikber. Jimporta nkompli nitkellem please? Jiena mort fis-sitta u kwart anzi xempilt lis-Sur Michael Ferry illi huwa l-Head tal-Building Regulation Office, għaddejt għalih l-imġarr, morna fuq il-post u bdejna naraw x'seta' jiġri u x'seta' ġara. Minn hemm trid titlaq. Aħna mhux l-ewwel reaction tagħna, Mark,

jerfgħu r-responsabilità tal-ħerba li bħalissa hawn pajjiżna u li tinkwetani wara dak kollu li ġara. Erba' binjiet ikkrollaw u tibqgħu ma terfgħux ir-responsabilità gravi li għandkom għall-iżviluppatur mhux lilek personalment.
Ġeneralizzazzjonijiet. Imma mhux bil-fors, imma din mifruxa ta'. Imma mur kellem in-nies hemm barra. Il-gżira, mur il-gżira. Naf, jiena għandi ħafna xogħol il-gżira. Kalvarju, in-nies arroganza.

Qed jibnu warajh quddiem u ma' ġenbu on the left and on the right u jgħidlek li mhux kulħadd l-istess. Nitkellmu naqbel. Iva, issa itkellem, Sandro. Inti temmen li hawn żviluppaturi nies? Ta' żgur li hawn. Tajjeb, mela aħna nirrappreżentaw lin-nies, lil dawk li huma nies. L-oħrajn, l-oħrajn, ħu paċenzja, ħu paċenzja, ħu paċenzja, ħu paċenzja.
Aħna, min mhux nies, Jew min jidher li huwa cowboy ma joqgħodx għal magħna, anzi mhux talli hekk, talli jiena nwiegħed lil kulħadd hawnhekk li mhux darba u tnejn ċempilt jien lill-BRO u rrapportajt żviluppaturi jien stess, jien stess, u qed inkun onest, qed inkun onest, m'iniex qed nilgħab għall-gallarija, qed inkun onest, għaliex aħna dawk il-ftit żviluppaturi jew jew kuntratturi jieħu naqra paċenzja. Alright, dawk il-ħafna mela, dawk il-ħafna żviluppaturi u dawk il-ħafna kuntratturi li qed tgħid inti li huma cowboys ma rriduhomx magħna aħna. Għalhekk għamilna l-association, ma rriduhomx magħna. Okej, okej, okej.
Alright, alright, okej, okej. Grace, Grace. Mela, Għadna fuq il-miljon. Ok, ija tixa. Ija tixa, so, ħadda ħal l-Austin. Mela, Austin, inti, għax, għax, għax, ħan introduċi ftit l-Austin, mela. Austin huwa persuna li bħalissa taħ biex jibni il-planning authority ma biex maħħa warajh u d-dimu jilni nejda, somma, u fuq iż-żewġ naħat, 360 degrees. Eżatti.
Ejdinna, Austin.
Le, bazzikament jiena noqgħod swiqi, swiqi palissa ħafna construction għaddej, it-triq tiegħi partikolarment, id-djar kollha spiċċaw, saru kollha appartamenti, Minn dar bażikament normali, ħa ngħidu hekk, sirt little house on the prairie, fis-sens dar żgħira, ħafna binjiet mad-dawra tiegħi u ovvjament kelli x'naqsam ma' ħafna kuntratturi, jiġifieri kelli kuntratturi fuq naħa, fuq oħra, fuq wara, fuq quddiem. Biex inkun onest miegħek, ħafna inkwetat.
Fil-fatt hi, nirringrazzjak, qiegħed fejn is-sinjura u tkellimt magħha u Jiddispjaċini ħafna li ġralek, għax din hija l-akbar biża' tiegħi. Jiena, il-familja tiegħi, it-tfal tiegħi, speċjalment għandi tifel għandu tmien snin, jibża' jitla' t-taraġ biex jitla' fuq fil-kamra tiegħu. Għandi l-konsenturi, ovvjament. Dan dejjem jgħidli, 'Papa, ħa jaqarbini fuqna, sa jiġri? Kienet qed tgħidli s-Sinjura Milur. Din biża' kbira għalina. Ora li t-tifel fid-dar tiegħu stess ma jistax jilgħab. Każ ieħor kien, it-tifel tiegħi jħobb jilgħab ħafna fil-ġnien fuq barra. Bħalissa ma jistax joħroġ ħafna għax hemm ħafna trabijiet. Orajt, nifhmuha. Ix-xogħol li jrid isir, jien mhux qed ngħid kontra l-isulupaturi jew kontra kulħadd bis-sistema tiegħu. Imma jien għandi dritt ngħix fil-ħajja kwiet, għax jiena kwiet kont qabel ma ġew l-oħrajn. Għandhom kull dritt jagħmlu l-iżvilupp, imma jien għandi kull dritt ngħix mal-familja tiegħi bil-kwiet. Dat-tifel, grazzja t'Alla, Dikinhar, dan il-kuntrattu li qed jibni fuq in-naħa l-oħra, li l-iktar wieħed li għandi nkwiet miegħu, ħa ngħidu hekk, li mhux qed jimxi kif suppost, beda jwaqqa', jkisser, waqgħet ġebla, ġiet fuq l-għamara tal-ġnien tiegħi, u l-grazzja t'Alla ma kienx hemm it-tifel qed jilgħab hemmhekk, għax għidli x'kien jiġri. Jiena għalhekk illum, is-Sinjura jħossni dispjaċut għaliha, għax din il-biża' tiegħi, kif qal is-Sinjur hemmhekk, aħna bħala familji dejjem ibbeżżgħin. Mela qed tmur iċċempel bir-rispett kollu lejn żviluppaturi u lejn il-BRO. Iċċempel, iċċempel, ma jirrispondik qatt. Tibgħat emails, tibgħat fuq Facebook, tibgħat u ta, ħadd ma jirrispondik. Aħna rajnihom dawn l-emails, eh, ta' ġifieri vera. Ħadd ma jirrispondik. Vera, u vera taċ-ċajt. Malli jirrispondik, malli jirrispondik għax tkun furtunat, jgħidlek isma', mur ħu parir legali, kif qalet is-Sinjura Grace hawn. Mela jekk jien m'għandix flus biex inħallas avukati, jiena fortunat, għandi l-kuġini tiegħi avukati, jiġifieri jgħinuni, il-familja tgħinni. Imma
Appunt dik li qed ngħid, għax għax m'għandux ikun hemm hawnhekk hawn ir-rappreżentant li xtaqt nistaqsih huwa dan. Ikun hemm numru, email, xi ħaġa li inti tista' tirrapporta dak il-ħin biex almenu għandek feedback, you know? Jiena li nixtaq ngħid huwa dan, li jsiru l-iżviluppaturi u whatever, jagħmlu huma, imma kemm il-kuntrattur sewwa, on the left, immaġina inti, 360 jien qiegħed, mela għandek kuntrattur on the left u kuntrattur on the right. Il-kuntrattur on the left kien jiġi jħabbatli filgħodu, isma' Silju fiex trid tmur għax-xogħol inti? U kont ngħidlu t-tali ħin. Kien jiġi fit-tali ħin jitlaq għax-xogħol biex ma jdejjaqnix. Issa mhux qed ngħidlek li kulħadd imma hu ħdimna bħala tim, jiġifieri kull meta jispiċċa kien jiġi jaħsilli l-passaġġ, ora għedt l-ilma tiegħi dum, imma at least kien jiġi. Kien jiġi, isma' Austin, għandek xi problemi, kont ngħidlu isma' hemmhekk qed tinkwitani. Kien jiġi l-għamara pereżempju, m'għandix xi għamara da, imma kien jiġi fil-ġnien tiegħi, jgħattili l-għamara bil-plastik, iressaqhomli fil-ġenb hu, all right, wara kien jagħmilli, le biex ikun għandi. Mela hawn tajbin Andrea.
Mela, mela jekk Mela hawn tajbin hu. Mela, mela, nista' nista' niċċarrad. Ah, ħaj- ħaj jispiċċa Austin ikkonkludi Jien Austin. nkun fair jiena, jiena jgħat irrabja tfalek, tafu jdir, imma inħobb, jiena ġejt mgħallem, li rrid nagħti ċans lil kull fis-sens. Mbagħad niċċara Ma naqas ri- rrid ngħid. Le, le qed ngħid. Issa mbagħad ġieli kuntrattur ieħor, tajjeb? li dan qabad, minflok prova jirranġa u jagħmel, qabad għamel li jrid. Mhux se nidħol fil-mertu x'sistemi uża u ma użawx għax issa dawk narahom wara, imma dan kieku għamel daqsxejn ta' rispett, ma kienx ikolli dan l-inkwiet li għaddej. Jiena għandi l-konsenturi ta' dan. Waqgħuli l-frames minn mal-ħajt, inkisruli fażuni hi, id-darkett, it-triegħat, ta' meta ngħidlek it-triegħat hekk ta' litteralment li tħosshom xejkri ta' terremot. Qatt rajtu l-perit?

Kont inċempil u kien jirrispondini mal-ewwel, kien jieħu azzjoni mal-ewwel. Il-kuntrattur li kien qed jaħdem hemmhekk, he was a gentleman, li malli nċempillu daħalli l-ilma, ġie jiġri mal-ewwel. Jiġifieri, l-affarijiet Imma jiena li rrid insaqsik huwa. Ta' Paul ma marrux mal-ewwel, eh? Le, le, il-periti. Għandek erba' sites, tajjeb? Dawn l-erba' sites, jiġifieri suppost hemm erba' periti. Imma allura huwa sew li l-perit. Ma tarax on site? Eh, Għax after Sandro, all, Sandro, smajtlek site ir-responsabbiltà fuq programm taqa' fuq riċenti din il-perit, il-ġimgħa. eh? U naqbel ħafna miegħek, għax li li hu ta' kont nagħti jurkom. Li bil-WhatsApp jieħdu l-inizjattiva Eżatt, tu ġej WhatsApp. ħanieħdek ta' Rajtha Eh, jiena eh, stess il-ħaddiema u l-għan li nixtieq ngħidilkom, please din nixtieq nagħti bħala feedback pa- bħala ċittadin inkwitat Għax, qed ngħidlek, is-sinjura imbeżżgħa hija, miskina, mhix xi xi ngħid dejjem, din x'jiġifieri miskina qalgħalha dan l-imfar l-affarijiet kollha u m'għandhiex fejn tmur toqgħod. Trid toqgħod tittallab, x'jiġifieri? Għamlet ħajjitha taħdem biex tagħmel l-affarijiet tajjeb. Jimporta nwaffqek sekonda biss? Minn hawnhekk ħa nimpenja ruħi jien biex il-ġimgħa d-dieħla l-SOC, l-association li nirrappreżenta jien, ok, se nippruvaw nieħdu l-inizjattiva biex nagħmlu leaflet inqassmuh lill-poplu b'xejn il-min ikun qiegħed

Ma di m'għandux tkun biċċa xogħol ta' Sandro ta'. Qed nikkonferma. Biċċa xogħol tal-gvern ta' suppost.
Jekk tippermetti li tal-awtoritajiet iridu jmorru fuq is-siti u huma jaraw li kollox mhix isew. Imma jien kelli l-ftehim ma' Robert li jisma' jieħu noti ħalli meta jiġbor jiċċara kollox. Ma nsejtux. Importanti ħafna.
Imma ikkonkludi. Il-bro Last Wednesday, kombinazzjoni ċempluli u f'daqqa waħda bdew mixjin l-affarijiet min-naħa tal-Lvov. U din il-liju tagħhom itna imma last Wednesday ġibu. Nixtieq ngħid ukoll, please, għax din importanti wkoll, li xi kultant aħna bħala ċittadini, jiena fejn noqgħod Swieqi, il-Kunsill Lokali jipprova jgħinek imma bil-limitazzjonijiet tiegħu. U l-Police Station li għandna kemm hu, b'aktar Police Station imsieħeb, They go out of their way biex jiġu jgħinuk. Emmnuni ma nafx x'jgħidu r-residenti l-oħrajn, imma they, anke ta' San Ġiljan, x'għad tgħid, anke ta' San Ġiljan. Jagħmlu jiġu jgħinuk. Għax qed ngħidlek, dal-kuntrattur, jien ili, Sandro, Sandro nixtieq ngħidlek din, jien ili iktar minn tliet xhur bla telefon, bla, da qabad ġie, beda jkisser, qatta' l-wires kollha, u aħna bla, bla, bla affarijiet, it's not fair, hu.

U jekk in-nies mhux ħa jsemmgħu l-vuċi tagħhom, ħa jibqgħu għaddejjin. Issa mhux dak l-individwu u l-ieħor, as a whole, għax in-nies dil-ħaġa as a whole qed iħossuha, ħa jekk in-nies mhux ħa jsemmgħu l-vuċi tagħhom, għax bħalissa d-diska nbidlet, proprju d-diska nbidlet minn istituzzjonijiet diffe. Tiegħi ma, le, eżatt, tiegħi hemmhekk baqa' l-istess.

jiddettaw li jiġi f'dal pajjiż dik hija r-realtà u jekk irridu nkunu onesti mhux noqogħdu ħafna kliem ħadd zokkor. Li inti u oħra ffissati fihom. Il-perċezzjonijiet li għandkom tagħmluhom verità. Mela, mur tkellem man-nies hemm barra bil-ħerba li qed jesperjenza u għidilhom li hija perċezzjoni. Imma mhux ħadd bellagħulhom ta' nies. Għax in-nies qed iħossuha fuqhom hemm barra il-ħin kollu kuljum. L-iktar mod sempliċi kif tispjega l-affarijiet u kif tispjega int. U n-nies jifmuh u jaħsbu jaqblu miegħek. Imma huma perċezzjonijiet iżgħira. Andre, intom se tagħmlu.
Andre, intom se tagħmlu. Intom se tagħmlu protesta nhar it-Tlieta. Iva, it-Tlieta fis-sitta.
Fis-sitta, issa, u se tagħmlu. Gwarda manġa.
Tridx flok.
Għandkom dritt tagħmlu protesta. Imma waqt il-protesta.

Le, li qed twaqqa' l-bini mhijiex it-traskuraġni, hija r-rgħiba, il-kilba, l-flus. Mela, Andrè, trid tieqaf issa. Għandna ċans nieħdu lil Paul jew ħa nieqfu? Għejduli. Mela, ħa nieqfu għall-break kif niġu lura Paul u Robert. Id-developer Jaqbillu jimxi surit in-nies, jaqbillu jagħmel sew l-affarijiet. U mhux veru jiffranka l-flus billi jagħmel l-affarijiet ħżiena u jidħol dan inkwit kollu. Rajt, ħammela ħan iqfgħu faqasira, niġu lura u nixtieq nisma' issa lil Robert qed jirrappreżenta l-gvern. Mela, ħan iqfgħu faqasira niġu lura. Please, għamlu subscribe. Għax kma tagħmlux subscribe mhux se jħalluni noħroġ minn hawn. Illi diġà erba' ijiem hawn maqful ġo din il-kaxxa u ma nafx kif se noħroġ. Qalu li jekk xi ħadd jafas subscribe jinfetaħ lil bib. Please għafsu subscribe, għafsu subscribe għax se nibqgħu ġew inkella, please. Malajr. Alright? Alright?